Ez hê jil mêrdîn dixebitim ez nisêbînî min erê. Emrê min hemû jil mêrdînê û Amedê derbas bûye. Galî. Dîsa pêşî jinê dest pê kir lê tişt nade. Ê ji min pirs. Jin pêşengê min. Tabî. Navê min jî Galî. Ez ji Kerboran im bi eslê xwe. Ez jî zanîngeha Dîcle mêzûn bûm. Ya min jî ev heşt sal in li Mêrdînê dixebitim. Ez niha li nexweşxane ya dinan li Mêrdînê navendê dixebitim. Wekî dî qas. Sedema ku hûn ev kar we ev karê bijar çi bû? Kerem Bak. Kerem Kabas. Yani

Û ez çûm gund, diya min telefon ji min ve kir got keçika min çê nebûye. Min got ya dê çi çê nebûye ma çi tişt nehat? Got belê belê bijîşkê diran a Diyarbekirê hatiye. Yanî yanî bifikir bi vî şiklî me dest pê kir ji xwe du salê ewilî yanî ji xwe pîrka min herot got vatê diranê xelkê bikişîne û tu çi dixwazî xwe tixî demê xelkê yanî bi vî şiklî du sala jî we got yanî ez hatime ku ev çi ye lê tu îro ji min bipirsê Min gelkî xelit fikra yani fikrê min ûçaxî xelit bûn. Piştî sala siya bi rastî jî min gelkî ji karê xwe hez kir. Ez hê jî gelkî jê hez dikim û bi rastî jî îro ez vegerim li serî erê ez divê bibama pêcîşka dirana ji ber ku gerçekten alandik pir cuda ye û xweş. Ya me jî ya rastî kesî yani Kesî ji me re wilo nebû pêşniyar yanî kesî ji me re negot her bibe textor yan jî her bibe bijîşkê di nana. Tu jî ji ber bi puanê têkilî. Zêdetir çaxeyên xwendekar bûn di lîsê de. Zêdetir yê jêhatî xwendekarê jêhatî yan dibûn bijîşk yan jî dibûn diransaz yan jî diçûn lê dermanfiroş.

Me got mê binivîsim kam ku derê binivîsim ku der hatiye. Wê demê jî li ber qez bûm. Ya min digot telefon nebû, înternet nebû. Me got em herin ker boran ez herin rokê înternet kafekê. Ez meyzênim ka ku der ji min re tê çawa dibê. Tom min ji bîr kiribû min tişkê din jî nedabûn yanî ji bo cihê ez bimênim cî jî nebûn. Me Nêzîk bû neda Amedê. bijî. Erê Erê. ayn mij ayn a mij û lo. Tercihê te giş ser diransaziyê bû Yanî ya tercihim na wan? giş ne ser diransaziyê Bijîşkî. bû, bijîşkî jî hebû. Û? Lê çîk hat li Amedê Dîcle Unîversitesî hat, Zanîngeha Dîcle hat. Belê. Em çûn wê de me li wir xwend. Yanî hevaltiyê wir jî pir baş bûm, pir hêja bûm. Yani ez ne poşmanim ji bo min xwendî. Wek hevala zelal gotî du salê pêşî mere nizanim me çi xwendiye. Ama sala Na du salê pêşiyê em beşeke tenduristiyê dixwînin lê ji aliyê tenduristiyê ve em tiştekî xweş nabînin yanî. Çün ziman heye wekî dî dersa înqilab tarîhî heye. Wekî dî dersa dîl bîlgîsî heye. Hîn em bêqe em lîseyê de ne. Ere ere dersê esasî nabînin. Wek din dema em diçin pola sî ya ewî çaxê em Em bê wala em diransaziyê dixwînin. Çwe Ya sabûn kê qalibik sabûn didête dibê ji vêna wese wek peykerekî tişta çêk îşte dirana çêk. Tu dibê jê zatim ku yanî mesela mejiyê me ji ber ku her tim zana matematîkê mesela ez bi rastî bi xwe jî matematîkê gelkî hes dikim.

Me jî ne konsantreyê wê nayê. Dûr e îşte wek sabûnkê dide te ka peykerekî çek îşte dirana em dirana mesela hema yeko yeko çê dikin ji sabûna ji mûma ji tişta îşte wer mûma bihilîn û qaliba der xwe ji wan qaliba dirana çêk ez ber bikim ev çend santîm e ev nizanim çend milî min e ev rû xuya dike yanî tişkî gelkî cûda ye ema dûr e ew du salê û du sala pêşî jî di pişkî destê te jî terbîye dibe yanî qabiliyeta dest jî ji ber xwe vitidine rê yanî ji ber xwe vitidine rê ku destê te bi rastî weke peykerek paş pêşketî yî yanî dû ra di Asya di ca dixturî bijîşkî jî dikevê nav nexweş jî hene tu dibêje ha ev tiştek dî ye ez êdî dibim bijîşkek yan dikevê wê rîyê Yani pola siya de em sadece dinêrin. Yani em nexweşa nagirin. Yani tiştekî em em bikin nîne. Sadece em dinêrin. Em hîn dibin. Wekî dî pola çara wa em nexweşiyê xwe pêşî digirin. Herî. Yani siya ji we got piçikî nîv bijîşk bûn. Hêdî hêdî. Hêdî hêdî wisa derbastî. Ji wextê min nû Ji min re hatiye ez çûm gund bavê min got ka çi te re hatiye? Min got wala wa diransazî hatiye. O li ho qere çi ji dirana diçe. Bere li vî milî wa e, bi rastî jî qere çî tê kelbetan e ku ez hatin gunda. Çentekî li milê wa bû diran dikişandin. Îje digo, îje li ker goran jî aliyê miradê kinê.

Bavê wî hingî li ser lê bandorokî gelkî giran kir. Hata ji alî qere dêne ziwan de re hatibû. Lawik mecbûr mekteb berda çû. Digot her ku ez dirim malê ez bê baba profesorê me hene got bê. De her lo profesorê diranan jî hene. Diran mala min ê çi bijî ji kevê heye ca ji profesor jê kêm in. Yani hingî ew qas bandor ser layê xwe kir lawik mecbûr dej mektebê qiriya çû dixtoriyê dîsa. Yani gelek kes wêna wek Beşî ku doxtoriyê nabînin. Zaten miletî jî yan bifikir dirin cem kesê ku hîç eleqa ve bîkarî tine devê xwe vedikin ji war dê diranên bikişî. Halbikî tu bi diran kişandin kê bi apseya diranekî Kleopatra biriye yan wê ne herkes mîtolojîk jî zanê. Tu karê pê tu karê pê bibêjî yanî. Ew qas tişkî cidî. Tu karê pê hepatît bistînî, tu karê hezar nexweşî ya. Min niha mesela kesekî destê wî lewitiye min heyatê di naxin devê xwe. Kesê ku ne bijîşk be bi lapikekî heta êvarê dişuxile. Yani em bûne gelek şahidê va tişta. Ya jî nizane ew malzeme çawa paqij dibe, sterîlîzasyon nizane diza. Çima wê zanibe? Zaten nexwendiyî wê çawa zanibe? Miletê me hîç yani dilê wan jilo naxelê. Çiqa paqij jî bin, xwendevan jî mixabin wilo dinerin. Ji ber ku meslekê me nayê nasîn di civatê de. Ew jî. Ya rastî we mijê însanan aguherîn.

Sî û pênc sal belkî li himber vê zîniyetê min micadele dane. Yanî weta ku em bêjin bi me dest pê kirî em heqê wan nexwin. Lê wek hişmendî bi rastî jî hêj hêj me re lazim e. Yanî wê rojê mamoste yanî mamoste kî bû yanî keçika xwe biribû cemiyekî got doktor û digot xalê min e. Min got ha ez çi tişt te bipirsim yanî keşka te yekî ji bo te biqîmet û tu mamoste kî. Yanî ez nikarim bêjim tu ne însankî xwendevan î te nizanê Çawa tu bawer kir? Got, Niha tewlo ji min pirsî we got, Min ferq kir. Min got, Kêşka tu mesela ji bo qelb tu qelbê problemek hebe ya çavê wê dê bibe kesekî ku nexwendî ye, ê dibe ma ev diran e. Ê min got, Çi ferqa wê heye? Yanî dawî dawî ne eynî tişt e. Dawî dawî yanî çi ferqa wê heye? Paqijî be paqijî jê lazim e. Îşte

Ya wî bîraniyê me em nexweşxana dinana dişuxilin yê me nexweş pir tên ji me re. Yanî gelek roja şêst nexweş tê cuda cuda ji gunda tên ji çawa bêjim ji bajêr tên. Yani ji her dere aliyê Şirnexê bîne tên yanî aliyê Basa tên. Basa işte güçlü qonak ji wa derabetê. Em gelek tişta dibînin ya rastî. Lê ez xwazim tiştekî halo bêjim hanî tiştek ku di aqlê min de dimênin. Nisanê me yextiyar gotên hîn ew peyvê berê warin in. Mesela tê dibeqê ez Tirk ez Tirkî ez ê pê re nizanê bi kurmancî Ew jî do sê kelîme alimîye tirkî dibê dironê dibê ya benîm kursî dîşim arîyor. Em ji wara dibê diranê kursîya. Îşe dibê benîm kursî dîşim arîyor. Yani ji wê pê min karê bêje ew peyva gelek hene yanî têne pêşiya min. Yani em tabi gelek tişt em dijîn wek bijîşka ji ber ku ez nexweşxaneyê jî kar kir, cihê xwe yên taybet jî min kar kir. Du tişt gelkî bandor min kiribûn hem dijî eleqa wa bi heva jina heye. Yek li dema min nuh muayene xwena ve xwe vekiribû tabî min Nisêbînê vekir. Nisêbîn jî ev yanî êşek me yê tabî kî dîsa jî kesê ku bi rastî wek bijîşk li wir klînîkê veke wek bijîşk xizmet dike veke gelkî zor bû. Hevalên min jî got bi mir dixwendin dîplomeyê wan miqabil min dawqandîbûn. Yanî me mucadele gelek tişta dikir. Mesela kesê ku nexwendibû dihat ku got tu nikare bêdiram bikişînê ji mirwêş. Yani min jî heyra tu tu ji min re bêje ez alîkariya te bikim çawa ez çi ji te re bêjim yani min me gor vêna min xwendî. Dayikek wî çaxê ji gund hatibû got ev heft sal e ez dixwazim mêm bijî şikê dirana ama ew îmkanê min çênebûye ji bo diranê xwe karibê bikişîne heft sala mesela mucadele bi hevalê xwe kiribû. Gelkê bandor li min kiribû wî çaxî rastiya civata me êşê me paş yani ew Trajedya ku ew heval dijî mesela nerîna min exlîbe jî li ber pirsgirêkê jinan gelkî bû. Wêna ez gelkî bandor li min kiribû yanî min gotibû erê bila em dijîn em dîsa li gor jiyan keçik dikin ama jinik nikaribe herî êşa diranê xwe ji bo domî bike yanî nabêje dibe tedawî jî bikin nabêje împlant çêk nabêje tişkî tenê dibêje wî diranî rak yanî heft sal mucadele kir ji bo ku were klînîke wê gelkî bandor li min kiribû ji alî nebaşiyê de û dema ku ez bijîşka ez li Adeseme jî dişoholîm. Bi çaxî tabi piçikî bi vê coğrafyayê tiştê nexweş êş gelek hebûn. Dayikek hat gelkî rica kir got ez dixwazim tu diranê biçekim. Min jî min got dayê ez nikarim te bisînim ama ku layê min di hepsê de ye ez derim ziyaretiya wî ji bo xwe tê yanî keçikam ez nikarim werim. Min got temam nîro ez derna kem. Min got zerrin piçik xwarin bixwe wer duwazdeh û nîve ez ê te bisînim. Yanî wextê binê nîro ez ê ji te re çi bikim. Ez çûm klînîkê bendama min nehat.

Bûbû sebeba ku rojane jiyana xwe ji bî re bike. Yan rûniştibû li cihê xwe û dûra we got yanî ez ana li ku me, ez çima hatibû vê dekin. Geyikê dilê min şandibû, wî çaxî çand min. Min got hade wer temam em çi bikin îcar û wê rojê ji bî re nayê heta şeşan jî em bi hev re daketin mesayî xilas jî bû çêk jî bû me pirsgirêka wê dayikê Çareser kir ji ber ku dema tu karê xwe dikê bi rastî jî civatê ne qut e. Her tişt bi hev girêdayî ye. Êş jî bi hev girêdayî, xweşî jî bi hev girêdayî ye. Tabî tiştê xweş jî mero dijî, nexweş jî dijî ama di bingehîn de dema mero xizmeteke ji bo civata xwe dike zaten motîvasyona min a xwe şexsî her tim ji vê nate tişkî baş mero bike, tişkî baş mero Ji însanan re bê ji jiyanek baştir jî heye û wê meselê bibe astikê jortir. Ji aliyê kar çi zehmetî li karê me hene? Ji aliyê zehmetî ve ya aliyê zehmetî însanê me wextê pir ji dûr ve tên ya me jî karê me tiştekî pir zehmet e. Yanî însanê goha tu nikarî jê re dermanekî binivîsî wî bişênî. Gerek tu êşayî bikujî. Yani ji bo tu êşayî bikujê tu çawa ya tedavî kirina qanal tedavîsî ye. Wekî jî wekî dî dibê di nava dinan da girê. Ev ya jî herî kêm nîv saet ji te re lazim e. Ê ya me çawa ya Ji wa re pazdeh deqa diguherîn yanî pazdeh deqa ji wa re dineqînin. Dibe ev pazdeh deqeyê te ne. Di va pazdeh deqa de çi bibî? Ji însanê me jî ji aliyê gundan ve pir tên. Yanî têne devê derî ê tu mêzênê karê wa saetek û nîv du saet e, tu nikarî wî bigirî. Yanî hem dilê te bî vê dimênê û hem tiştekî ku destê te de nîne, werê nîne. Yanî lazim e Nexweşa zêde kêm bikin ji me re. Her nexweşekî weke hat gerek hemû tiştê wî hal bibe û herî mala xwe. Îca tê karî wî nexweşî saetek û nîvê wê dewam bike. Ema ji me re pazdeh deqa veqetandine yanî pazdeh deqa em ê çawa zêde bikin. Erê ew nexweşê ji vir vegerê careke dî midyatê an jî nisêbînê an jî kerboran çûn û hatin jî pir zehmet e. Bifikre yanî vê berfê vê baranê Di wê de pir em zehmetiyê dikişêne ya rastî. Ama cihê taybet ne wisa ye. Ew li gor xwe wext erê plansaziya xwe dikin. Em wextê wa ew li gor nexweş yan jî çê dikin. Ew jî ja pirsgirêka ye mesela mecbûr nexweş ji bêrîka xwe didin wî pirî. Ew ja derfetê wa tune bê ew jî mecbûr disa didin dewletê.

Niha gelek caran ne xwe ji diqehirin jî dibe ya qizxane îşê min neme îşê min got pazdeh deqiqa di kî karê çi şter bike pazdeh deqiqa jî hale em sohbetê dikin em dibêjin wilo diranê xwe firçe bike yanî pazdeh deqiqa dewam dike bawer bike ê yanî wê şter bê merheba navê te çi ye çi problema te pişt kinceka te heye yanî niha bizîşkê ya însan elemî ne wek bizîşkê normal misa ti niha rê cîldîye te her rê ştê cî tu muayene dibê ne wisa tişt der dermanek têne vê sanin tu di rê ema di bijîşkê dirana de. Derman kişter binivîse zaten ev te rehet nake aslında zêdetirî jî tu bela sebeba antîbiyotîk tu bikardînê. Ew jî tişkî ne baş e. Ji ber dîrenca antîbiyotîkan niha li dinyayê tê axaftin ji ber vê hêlê jî de zaten em wêna nabêjin. Em dê jin kes ku çûn kêm anî hema çil deqe ji war wext bê veqetandin Karê wa çi bên gor wê na mesela karin nêzîk bibin. Ama mesela ême ez zehmet işte wext ji me re. Eh wext ama ez perspektîf kê di dibêjim ji xeynî wext çîkê te a te pişkî spesîfîk ji bo nexweşxaneyê. Na mesela birayê min jî bijîşk in, bavê min jî bijîşk e. Carina dema ku ew tên bi çavê wan min re mesela bavê min ji min re dibêje tu tenê ne bijîşkek diranayê. Dibêje hûn hem psîkiyatrîst in Ji ber ku kesekî ku travma wayî dirana tune divê civa tê tê hema ez bêjim tune. Yanî wek demkê ji ber ku xelkê ya zarokê holo tirsandine ya duran kişandin hûn zanin di îşkenceyê Çînê de jî yek ji wana sinirê dirana ku bêyî ku anestezî bikin destê xwe bidin yek ez bawer dikim yontemik wê nayê. Yanî diran ji ber ku hem ji alî êşa wê de hem ji alî travmayê ku berî me belkî çûbin cîkî jiyabin wekî di tirs û got emrê biçûcûk dijwar mejiyê we a de rûniştibê. Yek ya xwe jî ku rûniş wê de ke pêşî sedî sed psîkolojî dikeve derve. Yanî hûn di wir de mecbûr dibin wek psîkiyatrîstke. Di do destê we kar dike. Yanî hûn aslında miniatûr hûn apartman kê dodorê ordi çê dikin ya jî xanîkî hûn çê dikin, tişkî çê dikin, hûn peykerekî çê dikin yanî hezar malteryal hûn çê dikin û îzolasyon dişt. Yanî ev dest her tim zaten di şowilê. Ji ber ku zane ya tiştê ku hûn zanin hûn bi vî dest dixê têxin dest. Ê wek aslında karkerekî jî hûn wê bedena we jî gelkî dibetilê yanî pişta we, stê we, çavê we, di rojana Ji ber ku hûn hertim li spî dinerin, dawiya rojê. Tolstoyê xaniya yanî. Dîwar çêdikê, sewayê çêdikê, demrelê çêdikê. Eynî wilo, ew a di duayê. Asya tu bi organîzmayekî re ku dijî tu kar dikê. Carna tu lê dinere gelo şekrê wî ket bê hişk ket, gelo qelbê wî bisekine, gelo tişkî dibo, gelo av ket qirka wî, hilmê distînê. Ji alîkî jî di bijîşkî Yanî doxtoriya got tu mecbûr bikê jî hişmendiya te her tim yanî vîtal li cêr dibêjin. Yanî ser vîtalê wî ne. Carna destê wî wilo jî bi ewlo ket tu dibêje çigû. Yanî sê çar beşa tu mecbûr di eynî deqê de dikê. Ji bo wilo jî li dinyayê jî bijîşkiya diran e. Aslê ne meslekekî wisa rê veyî ez ror bêjim ya hem gelkî Bahayê jî gelkî Bahayê ji ber ku ji ber ku zinet têde yê yanê tu bi destê xwe tu tiştekî dikê hûn zanin keda dest li dinyayê yekî bi qîmet e yanê li civata me erê mixabin ne wilo ye ama ev dest e zaten yanê koordînasyona me jî û destê we ma alet dikin mesela ji bo wilo jî yanê kesê ku bixwazin vê meslekê bikin ez dixwazim bi vê perspektîfe lê binarim û Hûn niha mesela hûn karin tiştekî bê ruh hûn ser lê motîfekê çêkin, hûn îşçilik ke serê çêkin ama ca masse go bi ruh bê û hûn motîfekê çêkin û îhtîmala wêne go di destê we de îşte çi bizanîm bêhişt bikevê, şekrê bikevê, tansiyona ye bilind bibe, qelb krîzî zerbaskî ev hezar îhtîmal jî bi hev re hebe û hûn osteotîk li ser vê massê bikin. Ev faktor bi rastî jî cidiyeta meselê tîne tiştekî da. Ha di civata me de vî şeklî tê xuya kirin, zaten kesa zanîba ev qas komplîke ye û muhîm e wê ew qîmet bihata dan. Lê mixabin heta bakanlik dahî yanî heval em her du hevalên me ewha dirêxistina odeya bijîşke dirana de ye ez jî dema berê tê de bûm. Xebatê me piraniya wê jî em Ne got tenê ji civatê dibêjin meslekê me ev em, hê ji dewletê jî dibêjin heyra meslekê me ev em bi jî şikin. Hê di statuya fermî de em wek salik personelî derbas dibin. Tevî statuya me wek bi jî şika hê derbas nabe. Ev va sala gelek xebata gelek xebata yê me nas nakin. Yan ji bo ku me nas jî nakin, mesela sîstema ADSM'ê pazdeh deqa datirin. Aslında ku yek ji wan were bibîne vê hûn kî ne, hûn çi dikin, karê we çi ye, yanî diranê te bê şekalata de jî jer lazim ya kişandinê jer lazim ya çi bê jî dawî dawî wext jer lazim e. Hê vêna hê hê ev hişmendî bo arçênewe ye. Tu zanî? Ev plansazî îşte ne ji bo ne bijîşkê din ana çêkirine. Ne ji bo bijîşke din a. Wana gişt. Nisanê. Tiştekî giştî herhalde li ser me jî fêr Erê erê. dibin, ne? Ya Me nas zilam nakin. mela ye. Ez bêjim zilam mela ye diçe e, programa mektebekê çêdike ya dersa çêdike. Ah. Yanî wisa bifikire. Erê, erê. Ê ya me jî ego çêkirine e, Ça avêjim miletvekîlî ne yan ji yê din e vê erê erê ji kar fam nakin e ne diran sazin yê ku vî karî plana wê çê dikin programa wê çê dikin. Ya însanê me re jî yanî nexweşiyên sereke pir hene wextên têne cem me ew jî pê nizanin hîç neçûne kontrola textorê din yanî yê pispor û wan Yanî çawa bêm şekir, tansiyona mezin. Va nexweşiyê wisa bwara pir hene. Îje dema te pirsî got bê bimirin tu ne te dinan kişan veya ser laşê wî bandoreke mezin digirê. Gerek cara xwîn nasekinê. Tabî tabî. Yanî xwîn nasek ne enfeksiyon çêdibe. Yanî ev sadece tê ji bo dinanekî kurmî em bêjin tiştekî wisa gerek serê min ez ji were bêjim hene yanî tiştê wisa hene yani. Şik hat serê min bêjim ez jike nexweşxaneyê min kar dikir nexweşik min hat min got apo tu nexweşiyê te hene got ez gelekî saxlim im tu problemê min tune ne me jî menê diran çerx bikira yani menê bi çûçikurek porselen daniya ser piçkî jî ji rehetiya wê aslında mesela E tabî kî esasan beyana nexweş ji te re esas e yanî tu di firsê de wê dawî anamnez em jir dibêjin. Em dibêjin tu çi dermanî bi kar tînê çi nexweşiyê tenê em hemû divê em zanibin. Ji gor wê em jî plansaziya xwe dikin. Ne got em wan nexweşan nastînin. Em dîsa distînin. Nexweşê got ama mesela nexweş anjiyo bûbê şeş meha kêmaniya sakê tu mecbûr bi sekinê. Ji ber ku qelb ji diran muhîmtir e.

Ket derî milê nerî min şok derbas kir. Wecihê wî êdî yanî ber bi şînbûnê de çûbû. Min got Apo ev çi halete ye? Yanî ez jî êdî tirsiyam. Got wila ev sê roj li xwî dinasekinê. Min got Apo însanek ku problemê wî yên tenduristiyê tune be, xwî navê nesekinê tişkilo tune û me diranê te çerx kirî, me diranê te nekişandî, me cerahî tiştek ji te re nekirî. Yani çerxa dirana jî ne tişkî ku ji hêla xwî ne dirîska wê hebe. Ama tu tişkî bi kar tîne rast bêj. Darxist pakêtê komadîn uca dereca wê jî gelkî bilind. Komadîn ew xwînê nerm dike. Xwînê ruhn dike. Yani xwîna te nasekine. Derstê te derzîr tê rabûn nasekine. Ji ber xwe binasike. Dema xwîn nade bêje xwîn nasek. Yani nexweşa ku komadîn bi kar tînin. Ya jî mesela korasbîrîn sed problem tine ama korasbîrîn dema ku derket ser sê sidî tu li gor wê tu tev digere yanî wextê wê hene tu wî dermanî qut dikê tu şûna wî na derman kî di kardiyolog jê re eyar dikê dibêjê qelbê wî na gelkî mihîm me ez dadikim korasbîrîn sedê tev wê îşlemê bike tu jî li gor wê ne tu li gor wê nêz dibê Mulo lena rê e tabî êdî di laş e û di xwîn nema wê yanê min got zû her nexweşxanê zû ka min got heneka wê tune te zaten te zirar te dayî xwe yanê îro tu li mala xwe tu bima ya xwe dune kim wê ber yanî tu heta mirinê di re yanî tu vê ra zanê ê ew apê me deh roj e li wan mexmê ra za min got ev jî înşela ji te re bibe derzeka baş çi bêjim yanî derzek ne baş e ema deh roj e Piştî ku li Yomba Qimê ma pêve hat me diran çêkir. Min got te çima wilo kir yanî te xwe jî avêt rîskê. Te wijdanî wilo nirx me jî avêt rîskê çima tu tişkîlo dikî û wekî din jî ê min tebeetî yanî kî nexweşê min rûnê pêşî zaten deş tebeetê jî be zaten mecbûrî yê em mecbûr dipirsin çi nexwe alerjîya wa hebê. Derzîya ku em lê xin anafilaktik şok jê re dibêjin derbas bibe Dikare bêhilm bimîne vefat bike. Yanî ji bo lo jî di çekmeceyê me de her tim adrenalîn hene, îşte gelek kortîzon hene, gelek dermanê me hene ku wê bîst ke em dahil bikin. Alerjî pê re çêbû, problemê qelb pê re çêbûn, tansiyon, îşte tansiyon bilind bibe ya dakeve em Yanî dema ku em bêjin bijîşkî dûndirê wê diheyî zaten ev mijara wê ne. Ji bo wilo jî em mecbûr bi beşê dir bi hev re kar dikin ya ji kesê ku pençeşêr buar heye mesela. Gelek nexweşî mesela kemoterapî derbas dike, fîzyoterapî hinek grûbê dermanan hene. Dema tu wî diranî dikişînê ew hestî rehet nabe, enfeksiyon bê. Hestî nekroz pêşê dibe, dimire. Rehet nabe û ca ew nexweş Dibê vî diranî bikişîne me nexweşî paş ya wêna hestiyê ku rehet nabe bêtir biêşe, bêtir wana perîşan dike. Divê mirov mesela li gor wêna em hesas nêzîkî wa bibin. Lê mixabin nexweşê me gelek cara dibêje bila îşê min bimeşe û careke dî çawa ye? Careke dî çawa ye? Ez niha bêjim ê min şênê dereke dî. Axlebe însanê me aliyê ku wextê zarokê difikirin, paqijiya dev û dinanê xwe pêşî nakin. Wextê ku zarok pênc mehî dibe dûrêciya xwe, wî çaxî dinanê wa tê şê nûka tên ba min. Mesela tiştê hatin serê min jî yê ale di hemîlelikê de hatine serê min. Belkî di mehî falan bû. Min jê pirsî yanî tiştekî te heye? Îşte hamîlelik heye na. Ti nexweşiyê te dî hene na. Min şiyand baş e nekişandibû. Çû hat got min ji bîr kir ez bêjim ez di heye ez dimihî zarokan min dimihîye. Yanî ev radyasyon jî pir rîsklî ye ji bo bebekê. Yanî ew siqintî jî pir têne serê min. Ya jî mesela diranê wan ne baş e, beriya ku zarokan bifikirin em dibêjin werin ji ber ku mesela sê mehê pêşî em dest nadin wana ji ber rîska ku ew zarok herê heye. Teqez sê mehê pêşî. Sê mehê dawî jî ji ber ku zû zarok bê dinyayê rîska wê heye. Yanî axlibe aslında bijîşkê dirana di meha çar, pênc, şeşa di piçikî karin ew jî tedawiyê prosedûrê acîl yanî ku em Piçkî wê êşê qut bikin em karin bikin. Ê mesa carna nexweş digerin dibêje wila sê çar roze ez zarokan biçe bê diranim gelkî deşi diranim bikişin. Ema tu karî li wir zaroka te çêbê. Tu karê mesela ji ber tansiyonê dayik ji dahî heyata xwe ji dest bidê. Ama kes va rastiya ji ber ku dizane dibêje hûn dikin hûn nakin. Ê em nakin ji ber ku rîska wê heta mirinê ji wer heye ji bo zaroka we heye. Lê însan mirov ku va ev zanîbana zaten wê hemû wê planlama xwe bikirana yanî beryaya wê bi hatana bijîşkê durana pirsgirêkê xwe çareser bikirana tune zarokek bi aniyana dinyayê ama

Ya tirsa giran yanî ew zarokatiyê de bi gelek ara heye. Di zarokiyetiyê de yanî wextê ji derziyê ditirsê yan jî te derzî lê da ne tevzî zêde êş çêdibe ya. Bûye bi zarokê re travma çêdike. Wextê mezin jî dibe wextê di naneyê kurmî dest pê dike bûye tirsê naçê ev ya travma pêre çêdibe ji bo travma yanî Dibêjin ya tirsa diransaz e yanî ev gelek jî travma ye. Ya ew jî travma jî heye ama mesela dilhelandin jî heye. Anestezi em jê dibêjin yanî pûçkirina diran di va sala de gelkî pêş ket. Bi rastî jî yanî dema me me em zanîngehê jî bûn mamosteyê me digotin berê me bi alkol zerg dikir mesela me bi wî şiklî pûç dikir. Ew pûçbûn gelkî rîskê wê jî hene û sedî sed pûç jî nake Û diran dema ku akût faz em jê re dibêjin. Yanê çawa ji te bêjim wek kaşikî ku biteqê bifikir û ew volkan. Êş nû dest akût alevlame. Akût alevlame jê re dibêjin. Yanê nû ew volkan diteqê ew kaş. Tu karî herê nêzîkî wê tu nikare. Yanê di wê fazê de dema ku tu nêzîkî dibê diran pir dêşê û pûç jî nabê. Gelkî rehetî. Divê wê fazê de mesela gelek caran nexweş di wê fazê de êşê dikişînin. Yani tu çi jî bike dikişînin. Li malê jî bê dikişînin û bên cem te jî tu midahale bike jî carnan pûç nabe yan belkî nîv saetê bi pûçkirina wê de dikevin carnan. Gelek caran derman jê re dinivîsin. Carnan derman, carnan dîrenaj mesela. Êşa wê jî ji ber ku gelek e û. Ya derman jî gelek caran hedap Pir çêdibe ya binê Nav enfeksiyon çêdibe. Bada boxtê çêdibe yani du iyalî de jem derman dinivîse. Yani ew jî. Xelk vê êşê dikişînin jî û ji ber ku sî û du hebin jî. Ne yek û du dayî jî. Ilim her kes di demekî di êşayê kişandî û wekî di jî sinir yani ew sinir Ji ber ku gelkî nêzîkî mejiyê, nêzîkî şavayê, li vedekê gelek damar paketê hene. Yanî wê êşiya bi rastî hûn zindî jî gelkî baş dikişêne. Hinek însan aglibe zêdetir. Lê anestezî yanî gelek kesan mesela gotî bê ku pûç bikin ranê min ra kirin. Ez vêna gelkî dibihîzim. Bi rastî jî kişandin. Yanî

Heriya jî ba. Ê na yani ji ber ku ew tişt jî gelkî bûne ama na em mesela ez vêna gelkî muhim dibînim. Zarok dema ku hatin cem min sê çar salî nexweşê me hene yani em pir teknîkê cuda li me wan nêz dibin. Ne wek teknîkê klasîk. Me gelek teknîkê xwe guhertine. Em dibêjin bila pêşî travma bû her çi nebê û malbat jî vî şekilî ditirsînin. Dîtina derziyê jî ew Travma çê dike. Yani gelek caran em pêş van nakin mesela. Me ev teknîk gelkî bi kar anîn. Pêş van nakin ku me derzî li wan xistî. Pê jî nahisin û bi xweşikayî jî dirin malê xwe tedawîya xwe jî çê dikin. Lê mesela yek derzî di do xelk zarokên xwe vî şekilî ditirsînin. Ew jî heye. Min e ew ê te bibin bijîşkê dirana. Ti diranên xwe fiçe neke wê derziyê li te xin. Ez ê diranê te kişînim. Ez ê diranê te bikişînim. Yani ev tişt Zaten têm kararê. Ê ca dema ku zarok tînin divê çima ditirse. Ê çima bitirse? Dê û bav ditirse. Zarok çawa netirse? Yani ev qedera me ye. Baş e, kesiyê ku dixwazin vî karî bikin ya jî beşa diransaziyê bixwînin, çi pêşniyazê me ji bo wan kesan hene? Yanî pêşniyarê min ji bo wan kesa Ku bixwînin jî serê pêşiye bila dev jê neberdim. Yani hatiye aqlê me geleka serê pêşê me gotiye me dev jê berdin. Em ê dev jê berdin careke dikevne azmûnê em ê careke dî beşeke dî binivîsin. Bila bixwînin yani wê keyfa wê ji bê şîre bê yanî. Vala dema ku min bijîşkî tercîh kir, bavê min ji min tiştek got, ew jî bijîşk bû, got keçika min eger ji bo te mirov mihîm bin û tu pera daneyne pêşiya mirov, yanî pere ji te re mihîm bê beşîkî tu ji xwe re hilbijêr. Na tu bêje ne tenê pere ez manevî jî dixwazim tatmîn bibim. Bi rastî ji bo civata xwe, ji bo însanetiyê karekî baş bikim Bijîşkiyê bik. Ji bo li ji gelek kes dema got bijîşkê dirana tercîh dikin ciwan tên ji me re dibêjin kî hûn baş pera qiziniş dikin. Heval no lê nehêjayê li wî perê. Bawer bik eger hûn tenê ji bo pera bixwazin hûn îro restorantike baş vekin û metir pera qiziniş dikin. Yanî mesele eger tenê pere be

Di wir de tabî kî ca tiştê di dikeve dewrê yanî hezkirina însana, hezkirina mirova, hezkirina gotu xizmetekî ji bo mirvahiyê bike jî dikeve ser. Ha ez nabêjim û pere Xizir rakim. Pere jî em hemû ji karê me rojan e. Pere jî perçak ji vê nayê ez wêna nabêjim ama tenê ser wî esasî a venekin. Û wêna jî zanibin ku bi rastî jî yanî herin klînîkekê Tewsiya min xortê ku mesa dikevin azmûnê herin klînîkekî binerin bi çi dikin bijîşkê dirana. Ê min min nenerîbû. Ez pişmaniya wê dijîm belkî bêtir bi hezkirin bi dest pê bikira. Herin binerin min ev ê aliyê wê nî baş jî binerin ne baş jî binerin gor wê ne analîza xwe bikin mîzaca xwe binerin. Yanî gelek kes mesa bijîşkiya dirana dixwînin ama Ez wan dirim têkiliyê we û însanan gelkî zayîf in. Yan têkiliyê we û însanan zayîf bê. Hûn ji têkiliyê hez nekin, nerin vî karî. Ji ber ku hûn bi însan re yanî mirovek tê heta ku dirê hûn bi wî da dikevin. Eger ku hûn bêjin ya mejiyê min ne mejiyê têkiliya ye, ez dikarim mirova dakevim, bîlgisayar, data, Tenê bûnê hest ev jî tercîh in yani ez vê bêjim ama gelek kesan darim yani ez asosyal em bi tirkî jê dibêjim kurdî ne yani ji alî têkiliyê civakî di gelkî qelis in mesela ji nexweşî kir bijî aç azû qapa bek bigir ê yani ne ev tenêyî divê dengê te têkiliya te nermayiya te nêzîkiya te tu wî însanê rehet bike tu Karibe, yanî wekî bijwar got psîkolog jî psîkîyatr jî dike vê dewrê. Yanî bi va tişta hema zanibin û tercîh bikin. Ji ber ku gelek meslektaşên me hene her sal dibêjin ez ê îsal dê ji vî meslekê berdim, salkê din jî dê ji vî meslekê. Yanî galib xwe cojin zanîn. Ciwanê me her in çiqas zêde bibin ji me her baş e. Mesela çend sal in li vê derê me zela jî belkî ev Her sal hene te dev ji nexweşxana Eh, dinane hej, berdayî. eh, hej. Hîn jî însan in tên dibê wela zelal dinanê em çêkir bû ma dîse ne li vir e. Yanî ev tiştekî baş e yanî ji ji gelê xwe re bû alîkar. Wext Aynen. gi dema gelê te tê cem te tu bare bi zimanê wa diaxivê keyf wa apirtê. Eh, Wek zelal gotî eh, tenê nedibê tu aliyê madiyatê, aliyê pera tile binêrê. Yani gerek axiftina hate hebê, gerek te hiç vî karî bikê. Got te hijê nekê ji xwe te nikarê bikê. Piştî wextekî artix tu nikarê jiyana xwe jî bidomînî. Lê çi peşniyarê we ji Temaşevanan heyî madem me her du bi şîş dîtine. Oko formata programa me gelkî dirêj bû. Erê. Ve heval gelkî qut bikin xwe yayê. Sankî bênawa pir teng bû. Gelkî xweş dirêj. Tu zanî hem tiştê ku em bêjin jî gelekî tiştê ku hûn bipirsin jî gelekî bi rastî jî ji ber ku me got yanî bijîşkiya diran a nayê nasîn. Yani em bi xwe dema me xwend me nas nedikir ev çi du sala me got ma tu ku ev çi yi yaw ev atolya peykera yi ev sabûn çi yi mûm çi ne yani min bir malê ca min got ev çi sabûna te ye te em of kirin zelal bi ser va sabûna xirto hê xirto de yani em bi wada diketin ji bo em azmûna derbas bikin yani me jî fêm nedikir ji bo lo jî civati jî dûrî vî tiştî ye yani hem tirs heye

Pirsê me ew qas bûn tiştekî hûn dixwazin lê zêde bikin kere bikin. Erê yani hinek tişt hene divê em bêjin. Niha mesela ez piştî ku ez derbasî karê xwe û cê karê xwe yê taybet bûm bijîşkiya dirana ji ber ku dema ku min mekteb xilas kiribû û îro sêzdeh sal e di gelek tişt hatin guhertin û hero tên guhertin. Yanî mesela anha dîjîtal em jê dibêjin yanî Gelek tiştê me mesela îşte tomografî çêbû, dîjîtal ölçû jêr dibêjin, qeys mesela berê me hevîr dixistin di wê nexweşa anha em bi Alçî hebû. Alçî hebû. Anha em mesela tenê ser data, ser bîlgisara em qeysa distînin, dişînin. Teknîk pêş dikevin. Prînter hene herhalde. Prînter hene eynû wisa. Aliyê teknolojî ve pir ev kar pir bi pêş ketiye. Karê me mesela teknolojî jî gelkî ji nêzîk ve eleqedar dike. Divê hûn Yani tu nikare bêje wela ez nizanim dijital yani anha mesela gelek klînîk li Mêrdîn ez bixwe zanim gelek hevalê be û ji aliyê aborî jî di yatrimê cidî ne yani ne wilo henek in jî ne tiştê erzan in jî ema gelek klînîk gelek hevalê me mesela derbasî dijitalê dibin ji ber ku bêtir mero dixwaze tiştê ku derket baştir bê xizmeta me biçikê astikê bilindtir mesela bê ji bo civata mero jî ev pêşketin Dema ku yek cihekî nû vedike, paqijtir vedike, xweştir vedike ji bo ku wê meslekî piçkî pêştir dibibe heye û ji ber ku hero jî teknîkek, materyalek derdikeve yanî em divê materyala jî nas bikin. Weke me got ya mehendizîk aslında di hundirê wê de mehendizîk jî heye. Divê hêlin ji odeya bijîşka mesela gehkî xebatê wan hene. Yanî her tim bawer bikin bijîşkekî ku bêje ez divê karê xwe baş bikim salê em sê ya çar carî ya dirin kursa Ya dirin kongreya yani em nikarin bêjin wila me xilas kir ez bûm bijî çûm klînîka xwe kar bikim besî me tişkî wisa tune. Do sibê ne wek heve di vî karî de. Yani tiştê teknolojî gere tu li gişt abnêrê xwe hînî yewma bikî roj bi roj xwe pêş ve bikî. Yoxsa tê bimênên paş yanî nikarî pêş bikevî. Kongreyê ku mesela li dinyayê jî çêdibin hene û ji xwe li Tirkiyê hemî jî çêdibin hene Lê bi xwe mesela bijîşkê ku Odeya Bijîşka a Diyarbekir, Amedê, Batmanê û Wanê û Riha jî war dikim tê de ye û Sogal Koca. Bi xwe jî wek Kongreya Mezopotamya. Semsûr jî heye. E, wek Kongreya Mezopotamya a Semsûr jî ket nav lê. Ji ber ku me yanî her tim li Stenbolê lan Qiraçê dibûn, derfetê her kes dîtine here wan der a. Ê em dixwazin hevalên me yên ku vî karî li wir dikin Ew jî baştir vî karî bikin. Ev jî xizmetek ji gel li dawî dawî. Ca di bin navê Kongreya Mezopotamya di niha kongre tên amade kirin. Yani ji bo rêveberiya rêveberiya Amedê spas dikim ji hani ev ev kar wa pêşî kir. Hani ev kongre wa çêkir. Me va odê dî jî me em ji ara bûn alîkar. Niha wê duê Adarê dîsel Amedê wê çêbê aliyê teknolojîk ve aliyê tedaviyê din ve kongreke pir baş wê dewam bikê. Yanî hevalê me ku bixwazin xwe binivîsin. Di esasî de jî aslında beriya wê jî di kongre ya Mezopotamya a tipê hebû belkî we bihîstibe ew jî bi kurdî dihat. Bi kurdî dihat. Bi kurdî çêdibû. Ji ber va sala ji ber meseleyê siyasî li vir nema çêdibê. Li Ewropa ez bawer dikim dîsa dewam dike. Di wir de jî dîsa xebatin hebûn. Me asta Kongreya Bijîşkê dirana ji gelek hevalên me nîgo bi rastî wî çaxê gelek ked jî dan hebûn. Di hundirê wê Kongreya Mezopotamya a tipê de me beşik ji bo doktorê dirana jî hatibû veqetandin û ji xwe ji bo min jî kêfxweşiye ku mesela me bi zimanê xwe pêşkêşin me kir. Bî çar kesê ku kurdî zanîbûn û tune bû lê anha mesela gelek mamosteyên me ku kurdî zanin hene ku ew jî înşallah rojên pêşiya me karibin bibin wê li vir bibê lê ev Mezopotamya jî wek alternatîfa wêla dîsa heval yanî Em hemû jî besa ji bo me muhîm e. Me xwest em behsa wê jî bikin. Kesê ku bijîşk bin jî û vî karî bixwazibin jî zanibin ku hûnê di hundirê tiştekî dînamîk de ne. Zindî ye. Yanî di her hêlî de zindî ye. Alî kesê ku hûn pê de dikevin zindî ye. Kar zindî her tim pêş dikeve. Wa lûksik wenê ku hûn pênc sala li mala xwe rûnin tune kanûnê wê tên guhertin. Carna dibêjin ev teknîk baş e, tenarî du sal digotin ev teknîk nema baş e. Ew betal bû yek e. Ev betal bû. Ev materyal baş e, dûra tenarî ew materyal gel kir pişlê me. Dibêjin na ev materyal ev ev zirarê wê hene. Ji ber ku her tim tê tecrûbekirin. Ji bo wilo jî li pişt teknolojiyê jî me re nikarê bimîne û karek wego me got zindiyî di her hêlî di zindiyî. Weşana we jî gelkî xweş bû bi rastî. Em we pîroz dikin. Ji bo ku em dawet jî kirin. û sohbetî gelkî xweş bû ji bo me. Sohbeteke xweş bû. Erê vade em. Baş derbas bû. Ji bo vê fikirê ez we pîroz dikim rastî. Na fikira wan pir xweş e. Me jî Tirkiyê xwe vala kir heyra. Demek e em jî gelkî kezabreşî bûn. Di hin mijara de. Te hilê wan milê wan kir. Ji xwe zaten axaftin û ez

Em jî spasiya we dikin. No hev kampanî bişopînin.